Hmanlai mite kha an themthiamin an sulhnu pawh a ropui hlawm khawp mai a. An kut chhuak tam tak te, an khawpui din ropui tak tak te leh an insak mawi leh ropui tak tak te hi tunlai huna hmanraw tha leh changkang tak tak te nen pawh hian siam ve dawn se hau tak leh buaithlak tak tak tur te an ni hlawm a ni. Engtin nge hmanlai hun hmanraw tha pawh an la neih hma khan hetiang thil ropui tak tak hi an lo din thei zawk tih hi tun thlenga khawvel mithiam te pawhin mak an tih a ni reng a. Tun tumah hian hmanlai mite sul hnu ropui leh mak tak tak chanchin sawi dawn a kan sawi hmai hauh lo tur te zing ami The Great Sphinx chanchin ka han sawi leh thuak thuak dawn a ni a. Ka vedio hmasa lamah khan hmanlai mite sul hnu ropui tak tak thenkhat te chanchin en theiin ka dah tawh bawk a, lo en tel duh te kan awm takin description-ah hian he channel link hi ka dah e. The Great Pyramid chanchin sawi apianga rilru mi thla lo lang tel ve ziah chu The Great Sphinx an tih hi a ni awm e. Pyramid chanchin sawi dawn chuan sawi lan tel ve loh thei lo. Pyramid chanchina be tel ve tlat he Sphinx hi Giza phairuama pyramid bulah khuan a bawk vung mai a. A taksa chu sakei ang niin a lu mihring ang a ni a. Han en mai pawh hian pyramid te vengtu ni mai awm hian an bulah a lo bawk ve vung mai a ni. He Sphinx hi mithiam thenkhat te chuan BC sanghnih zangahna bawr vela Pharaoh Khafre a siam niin an ngai a, tin, a hmel pawh hi amah Khafre a lem niin an ngai bawk a ni. Amaherawh chu tun hma deuh atang tawh khan Egyptologist pakhat, Sir Flinders Petrie leh mithiam thenkhat te chuan He Sphinx hi Fourth Dynasty of Egypt an tih hun lai, BC, sanghnih zanga a intan chho. Pharaoh Khafre hun hma lam daih a siam tawh niin an ngai ve thung tlat mai a. He an ngaihdan avang hian mithiamte zingah pawh inhnialna a chhuah phah reng a. Chutiang karah chuan he Sphinx hi Pharaoh Khafre hun lai, BC, sanghnih zangana vela siam a ni ang e tih chu khawvelin a pawm dan tlang lawn ber a ni ta rih a. Mahse, hei hi a dik reng em, a pawmawm che em tih chu i han sawi chho zel dawn teh ang. Kum sangkhat zakua sawmkua pakhat khan Boston University-a geologist Doctor Robert M. Salk chuan The Great Sphinx chu uluk taka a zir chian hnuah BC. sang sarih atanga sanga inkar daih tawha siam kha a ni zawk e tiin thu a rawn nei ve leh ta tlat mai. Doctor Salk-a chuan The Great Sphinx hi kum engemaw zah chhunga siam niin, a chhungril ber chu BC sang sarih bawr vela siam niin an chhiam chho zel a. A pawn lampang leh a hnung lampang hi BC sanga vela an siam zawh a ni e. A la rawn ti ta deuh deuh mai si a. Egyptologist tam tak lahin he Sphinx hi pyramid vengtu atana siam niin an lo ngaihnghet ve tlat mai bawk si a. Kung pyramid te lah khu kum BC sang hnih zanga sawmriat atanga sang hnih zanga sawmruk Inkara an siam niin an hre bawk si a, Pyramid aia Sphinx upa tir zawk daih mai chu harsa an ti deuh a ni. Doctor Sawka hian a ti dik a nih chuan an lo rin dan aiin kum sang tam takin a upa zawk dawn tihna a ni tlat mai si a. A ni, Doctor Sawka lah chuan tanchhan a lo nei tha ve viau mai bawk si nen mithiam te pawh an lu a hai ta map mai. Doctor Sorkin-a zirchianna atanga a hmuh dan chuan he Great Sphinx ni lo, a bul vela a dang ho hi chu Egypt ram thla ler khaw roin a sawisak danglam dan tur ang takin an danglam hlawm a. Mahse, he Great Sphinx erawh hi chu ruah tui leh tui lian velin a nuai hrep tawh hnu angin a awm tlat a ni. Chutianga helai Giza hmun vela ruah leh tui lian a thlen hrin hun lai chu Napchiam tlu vial an tih hun lai BC. Sangkhat zahnih atanga sang thum inkar bawr velah daih a ni si a, chuvangin BC. Sanghnih zanga bawr chho a siam chu a ni thei lo a ni a ti a ni. Tin, lirhningina a sawi danglam dan nen a dang, a bul vela mi nen an inang tlat lo pek bawk a ni awm e. Chutah le, mithiamte chuan radioisotope dating an tih hmangin an han en chhin leh ta a, Doctor Saw Kan a lo rin dan chu a rawn ṭawmpui ta zawk tlat mai le. Hei mai hi la ni lova, zirmi te lu ti hai leh zual turin he Great Sphinx hmel hi Pharaoh Khafre hmel anga an lo ngaih thin chu New York-a forensic expert Frank Domingo chuan Egyptian hmaifang a ni lova African, Negroid, hmaifang zawk a ni a rawn ti ve leh tlat mai bawk a, Chuti a nih chuan he Great Sphinx hi Egyptian hoin an siam a nih loh theih dan a rawn awm leh ta tlat mai. A nih chuan tute siam nge ni ta ang le? Egyptologist pakhat John Anthony Weiss chuan a lehkhabu Serpent in the Sky tihah chuan The Great Sphinx hi BC sing khat lai bawr vela Atlantis atanga dam chhuak hoin an siam niin a lo ziak ve mek thung a, Tin, Egyptologist tho Graham Hancock chuan a lehkhabu Fingerprints of the Gods tihah chuan Antarctica vela civilization ropui tak boral ta a mi cheng changkang tak mai ten BC singkhat atanga sanga bawr vela an siam niin a lo ziak ve thung bawk a ni. Hancock-a ngaidan chuan hmanlaiin Antarctica velah khuan civilization changkang tak a awm thin a. A michengte chu an civilization a lo tluk chhiat chuan lawng hmangin henglai Egypt ram vel bawrah hian rawn kalin he Great Sphinx hi an siam ta niin a ngai a ni. Engpawh chu ni se, he Grass Wings chungchangah hi chuan mithiamte rindan bak hi chu han innghahna tak tak a lawm thei lo va, mithiam zir miten engtik lai pawhin an zir chiang reng a, mahse tun thleng hian rinthu bak chu khawvel hi chhana dik tak an la pe thei lo chu a nih hi.